Mae'r broses o symud tuag at weinyddu a gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg yn un graddol, sy'n ddibynnol ar arweiniad clir a phendant gan uwch reolwyr, ar gefnogaeth gan reolwyr canol, a pharodrwydd i addasu gan bob aelod o staff. Y man cychwyn yn aml iawn ydy cynlluniau iaith. Mae gynnon ni gynlluniau o sut 'dan ni'n datblygu'r gweithlu ei hun. Sut 'da ni'n annog y gweithlu i gyfrannu yn y Gymraeg a datblygu'r Gymraeg, a hefyd sut 'da ni'n cyfrannu i waith y bwrdd iechyd yn gyffredinol o ran y Gymraeg. Mae 'na gefnogaeth i ni weithio yn ddwyieithog yn dod o'r bwrdd rheoli, prif weithredwr a'r cyfarwyddwyr i gyd, yym a mae'n broses yym sy'n mynd i gymryd amser. um, achos fel tri corff blaenorol yn gweithio'n hollol wahanol. Diolch yn mynd i ddigwydd dros nos, ond um, mae yna lot o help i staff gael eu help iddyn nhw weithio'n ddwyieithog os ydyn nhw'n ddi-Gymraeg. Mae gan uwch reolwyr rôl greiddiol bwysig o ran arwain ar y newid, a hyrwyddo agwedd gadarnhaol tuag at ddefnyddio'r Gymraeg o fewn y gweithle. Beth yw rôl rheolwyr o ran gweithredu'r cynlluniau hyn?
Mae rôl rheolwyr ac uwch-reolwyr yn yn sicr ydy sicrhau bod nhw'n chwarae eu rhan nhw yn y cynllun yna, bod nhw'n dallt y cynllun, bod nhw'n dallt y pwyntiau gweithredu sy'n sydd yn dilyn y cynllun a bod nhw'n dangos arweinyddiaeth pan mae'n dod i cyflawni yr pwyntiau gweithredu yna 'lly. Pa mor bwysig ydy arweiniad o ran hyrwyddo newid a gwthio'r broses o ymgorffori'r Gymraeg o fewn y gweithle yn ei blaen? Mae yna dipyn o o ymchwil yn bodoli pellach sydd yn dangos rôl allweddol arweinyddiaeth mewn hybu a hwyluso gweithle dwyieithog a a datblygiad cynlluniau iaith. Mae'n bwysig bod ein arweinwyr yn yn cydnabod pwysigrwydd gweithredu yn ddwyieithog a gwerth y Gymraeg yn y yn y gweithle. Trwy wneud hynny, bydden nhw'n anfon negeseuon iawn i'w staff ac yn hwyluso defnydd o Gymraeg yn y gweithleoedd. Mae cymaint o ddewisiaeth gan weithwyr yn dibynnu ar y teimlad bod y rheolwr neu bod y bos yn hapus i hyn ddigwydd, hynny yw, bod yna ganiatâd i ddefnyddio Gymraeg yn y gweithle. Yym, ac felly mae'n bwysig iawn iawn bod y y signals cywir yn cael ei anfon gan reolwyr i'w staff. Mae Dawn Docks o'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn credu'n gryf mai'r arweiniad sydd bwysica.
really important that the leadership comes from the top of any organisation and we also have structures in place to make sure that we move forward with developing the use of the Welsh language both internally and externally. O ran hyrwyddo hybu'r iaith Gymraeg, mae gynnon ni grŵp dan ni 'di sefydlu, grŵp pencampwyr Cymraeg. Gynnon ni tua 30 o bobl, dwi'n meddwl, rhwng bod ni gyd yn yn andros awyddus i gynyddu'r defnydd o iaith Gymraeg yn y gwaith, mae hynny'n yn help mawr i ni gyd. Mae'n rhaid i bob aelod o staff, ar bob lefel, fod yn agored i newid, ac yn barod i sylweddoli bod gwerth gwirioneddol mewn mynd ati i addasu dulliau o weithio er mwyn ymgorffori'r Gymraeg. Yn ôl Eurig Williams, mae ymddygiad staff yn allweddol yn y broses o drawsnewid gweithdrefnau dwyieithog.
Mae gennym uwch reolwyr ni rôl bwysig iawn o ran yym newid ymddygiadau'n staff ni 'lly. Yym maen nhw'n fwy na uwch reolwyr, maen nhw'n arweinwyr mewn gwirionedd. ac felly maen nhw, mae angen nhw ar, arwain drwy esiampl. Yn amlwg, dydy hynny ddim yn unig yn golygu bod nhw yn cyflawni gwaith drwy gyfer yn Gymraeg. mae o hefyd yn golygu annog i, i y staff sydd yn gweithio hefo nhw i ddatblygu sgiliau ac i wneud defnydd gorau o'r sgiliau yna wrth fynd o gwmpas i gwaith llundain. Ac yn amlwg, y peth pwysicau i ni fel corff ydy rhoi gwasanaeth